Act ni maa, through Act ni maa ka n ku be m bihi school fees, bɛ bindirigu, bɛ kalipo nima, bonima, through lala binyara maa. Ka di nyɛla lala bihi maa ni daa kani life puuni n ti a ni daa hit kanna shem maa ni laɣi sheŋa din daa doya ka n niŋ amiliya ka laɣi bihi ka n daa m mala n ti a ni yɛn niŋ amiliya labzɔro n ka kpe ka n ŋmari ʒili ŋɔ n daa mali moto paai diba ata ka paaki di zaa zaŋ zali yɛn ni niŋ amiliya ka n start kohibu ka n start kɔhibu so m mi bi regret because m mi ni bia ŋuna di ŋmanila adaashi ka ti tɔhira a vaabu dali ni ti paagi a nya a ni bɔri shɛli mm. so m benefit ya pam yɛtɔɣa shɛŋa beni di ku tooi yɛli pɔhim zuɣu mm.
di ni niŋ ka yinim nya zaashee maa because yɛtɔɣa shɛŋa beni ti ni bɔhiri maa eh, ti bɔhiri mi ni kaman ninvuɣ shɛba ban gba zaa yiɣisina ka bɛ baŋ ni kaman nɔɔ i bi nya biɛhigu maa alaha ba a ti bɔhila ka ti yɛla so bɔɣa m-mali ni a zaŋ ti eh, ninvuɣ shɛba ban yiɣisirina because eh, bihi pam nyɛla paɣisara pam nyɛla eh, ban yɛn kuli dabba Okay, no because kwe a tuuli yɛli dini maa ya a yɛli mi amaŋ saɣi ti ni kaman nyuli n daa nyuli too much nyuli nyuli ŋuni yaa to ma di zuɣu ka hmm, di- recently a yuli a ni nyari films ka di ku nyɛla din niŋ maa ka ŋmaara okay because

Amaa o stop lala bini maa, di bi ŋmani ŋun na mini kpɛri paɣibu yɛla ni, din saha mi too late. A nya din biɛra? So man zaandila kpɛ ka yɛri paɣ kam, Naanzuɣu nyuli bi chani shɛli. A ni nya ni zaŋ suɣilo shɛli n-daa ti nya biɛhi ayi maa, Naanzuɣu ka n daa yɛn zaŋ suɣilo maa n-face doo yili maa, Naanzuɣu ŋɔ n-di mali biɛhi ayɔbu bee biɛhi apɔin, domi n gbali zuɣu bi yaɣira. Ka bi zaa nyɛ do yino bihi. So a ni di yɛn malila time n-yuli ba viɛnyɛliŋga.

N mi n yɛli samana nim ki yaa ʒin tuma. No, yɛli samana nima bɛ was. N ko n yɛli la m acta taba ban man maŋa bɛ shɛb bɛ din ni ka na bi kuli doo ka ka daa nyɛ bihi ka chɛn doli ti ma ti ti n ŋɔ na acti n nyaɣisi pam a na kpɛ acti ni ŋun na nyɛ a senior maa di ŋmanila kaman yi chaŋ SS la a malila ban ni yi n savira so ban daa saviri ti maa bɛ shɛb bɛ ni bɛ kuli dabba bɛ shɛb na bi kuli N tiɛhi bia kam ŋun be man sani naɣila advice maa maa n-zaŋdi li mi ti o. To nyin ni ti bi gbibi laa dini m-bala. N na ʒi n-che bi so naɣila ŋun mi yɛn save maa n-kana mi n-ti a lala advice maa. So a ni ti gbibi life shɛli doo yila a gba dini m-bala maa. Ok, so ti ni bɔri ni ti pa ka a ti lihi binshɛɣu nyɛla, maa mi sokam malila nyuli bee a ni sokam zabirila nyuli. eh, paɣa wula n-tu ni paɣa zab nyuli nti saha dini n-tu ni o zab nyuli saha dini n-tu ni o bahi nyuli eh, nyuli maa ku nyamiya mm. kama o ni laɣisi eh, niriba ashɛm maa ti tumi nyin doo ŋɔ maa mali adalci okay. ka binshɛɣu tom beni ti paɣa ban pɔn naan ti hankali ku ŋmanila yinim eh, yɛli ni bia mm. ti ku ŋmanila bi bihi an ku kpɛna n sani hali wula nyɛli wula n nyɛla a jɛma ni a bɔrima piritɛnima Okay.
Love ma because ara love la gba ka zaŋ mana maa. Mm -hmm. Ka bi yɛla yaa na zaŋ yurilim kpuɣi paɣaba o. Mm -hmm. An ti lan jo nyin zaŋ nambo zuo. Nambo zuo n gbubo. So di niŋ ka bo n bala maa pa o zuɣu ni maa ni ka fitiina ŋɔ yisiri o. Mm -hmm. So doo maa ni lan kpini o sani da wee o ni actiri o shɛm maa di bi chana. So hali din pa o kpee la taali. Dawei doo maa ni kpɛri ni o sani ti niŋdi o shɛm maa, ŋun yɛn zaŋm ni ŋun bala na ni kuna la, ni di ni chɛ a doo ŋɔ pa niŋdi o lala maa, a ti yɛn nya o ŋma ʒiri pa o ni o chanimi ti kpɛri afa nima n-tɛhi ni o yi dan feesi ka chɛ o ka lala mi n-nyɛ li. So yi dabba maa mostly gba mali problem pam. Ok. Baŋ yɛn yɛn ŋmari ti ʒi shɛli, a ni ku kpɛna n sani kuli zee ni ma ni nyɛli so kani A ni kpe ŋun bala maa sani ka a lan ʒe yi lala ni ŋuni n-ku nya li ni so kani. Ɛhii, so a yi nya mi ka biɛhigu maa viɛli chana. M bɔri ni ti di anfaani shɛli kpe. M bɔri ni a yɛli ti bee Zamaatu di anfaani. Yoli timbu m-be kamani divɔɔsi puuni kamani paɣa yi doo yili, yoli timbu be di puuni. M ma ni pun yɛli li DJ, yoli tim ŋuna, yoli tim be din ni pam. Naa gum ti ka chɛli bɛn di gba mi di shɛli bɛni di nyɛla ti ti tuma ka di shɛli mi bɛni Naawuni ni yɛli ni a yɛn zaŋla bi shɛba gabi bihi maa ni shee lala bini maa baɣa niŋa ka a niŋ amaa sokam ni bi yoli tim ni yɛn niŋ bi yoli tim n ŋma la ʒiri Naa zuɣu a ŋunkam yɛli ni o yi doo yili bee divɔsibu yoli tim ka din ni ʒiri ka o ŋmara Dama di tee n-chaŋmi yaa, doo maa ni bi yoli tim, paɣa maa yɛn yolila tim, bee ka yi niriba ayi maa zaa ka yi yoli tim, di na ʒini ka yoli tim. Ok, yoli tim din be din ni pam. To di nyɛla yi divɔsirimi ka zuliya ka yi sunsuuni. To di mali jilima pam gba, yi yɛn nyarila taba m-puhiri taba ka zaŋ li leei jokes n-jookira. Amaa din dee ni ku niŋ ka yi nam.
Ka nama beni. Laa ilaha illallah.
Di yoli tim yaɣiya DJ, naan gum ti. na n di lan chɛ a lala bɛn niŋ. Mm, ok mm. ma eh, ma nye a nyini ʒiya maa eh, if doo maa doo maa yɛn labina bee a a di din ka ana boro ka meki ana mi meki maybe effort na mi wala di fiila ma ti zabili maa daa malila yaaya so din niŋ lala kamani suhinaawuni ka n kuri yuuni an to yɛn kama paɣasari n bahi aside nyuli maa maybe a daa filim kama ma rashida kpabiya ni ku zɔya ŋɔ n ku yi dooya n nyɛma mi kpa so n ku bali mari din nyɛ lala ka lala bali ma gba din nyɛ nyuli ŋɔ maa n daa ku nyɛma n problem din nyɛ lala man mini o daa biɛni mi ka o ka o ka laɣa kara nim bɔri ma okay farala n daa na ʒini laɣa mani bed ni bɔri so maa mi ka ŋun ka kubu a daa ku nyɛ do so ŋun laɣari ma a a mini maŋa n baŋ Bɛ zaɣ yino kam a ni nya ba hal ni zuŋɔ bɛ na bi bahi yoli, bɛ kul nyɛla laɣ karanim maa. Beri ka n suhu bɔr o. So nyuli maa daa na ʒi n-chɛ one day. Ni ku yɛn ni kul tim sandaa maa daa pala m bi timdi sandaa ni. N ku yɛn timla sandaa ni maa ka bɛ deegi one week time ka n lan start. A mi gba daa bi mi binshɛɣu din kul tahili nyuli maa a ku yɛn naan chɛ a bee n-chɛ? N ku tooi dira wei Hmm, hali ni zuŋɔ maa to doo maa ni nyɛ ŋun mali ŋun kuɣusiri ma pumpɔŋ nyuli maa na bɛni ayi di lan kani abali man suhu kpiya pam gba naa zuri zo mali na nyɛ ka so zab nyu n suɣulo zaa naari ma mi ah, bo aya n zab nyu di niŋ vɛ yɛliga pam eh, m host programs pam but eh, eh, zaŋ kana kpɛ ŋɔ maa di chɛm ka wula ka yɛ maa di ŋmana n kɔba ni chɔɣasimi zaaha